Татар эшмәкәрләрен бергә җыеп, аларның үз оешмаларын яисә клубларын булдыру башлангычын моннан 25 ел элек Ульяновск татарлары башлап җибәргән иде. Бүген алар үрнәгендә илебезнең дистәгә якын төбәгендә шундый оешмалар уңышлы гына эшләп килә.
Без үзара гына ярдәмләшеп калмыйбыз, ә клубка әле яңа гына эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлаган яшьләрне җәлеп итү буенча да зур эш алып барабыз. Мордовиядә эшмәкәрләр клубы 2017 нче елда теркәлә. Кайчандыр дүрт-биш егеттән торган оешмада бүген 50 гә якын татар җанлы эшмәкәр әгъза булып тора. Безнеке духовный управление ман бергә совместный күп эшләребез бара тоже, бар күп проектларыбыз совместныйларыбыз. Вот шулай ук бенгесе көндә безнеке как то СВО темасы бик күп внимание бирәбез. Бездәге се семьяләренә анда кемнәр катнаша СВО. Да, шуларның семьяләренә, әниләренә, хатыннарына, балаларына. Эшмәкәр егетләр оешма теркәлгән беренче көннән үк республикадагы милли һәм дини эшләргә ярдәм итүгә алыналар. Алар тырышлыгы белән мәдәнияттә һәртөрле фестиваль-конкурслар, өлкә сабантуйлары, спортта хоккей, футбол буенча турнирлар уздырылып килә. Мохтаҗларга булышу буенча да киң колачлы хәйрия эшчәнлеге алып баралар. Узган елны Курган өлкәсендә янып киткән Йылдыз авылына булышудан да читтә калмаганнар алар. Безнең как бы ярдәмебез өч дүрт көн эчендә 500 мең акча җыеп озаттык безнең благотворительный фонд Мусульмане Мордовии бар шул фонд арткылы озаттык анда үз ярдәмнәребезне. Хәләл тавык ите җитештерү буенча эшләүче Талип Әбүбәкиров клубта беренче көннән бирле. Бүген аның предприятиесендә 60 ка якын кеше эшли. Кош ите сату буенча Талип дөнья базарына чыга. Аны без таралтабыз инде хәзер

Вот шунда инде безнең представителебез да Алла күрсә булуы. Диндәге егетләр нинди генә эш белән кәсеп итсәләр дә, алынган табышларыннан бик теләп зәкят чыгаралар. Жалко булса да бирергә кирәк, ул бит бездән, безнең багып торалар бит, кем, кем кая бирә, ничек бирә, ничек. Сиңа бирсәң бер сум, Аллаһ Тәгалә бирә ун сум, күбрәк бирергә кирәк халык өчен, татарлар өчен, без, без кемнәр, без бирмәсәк кем бирсен татарларга. Биргән малларны без Тиеш бирергә благотворительностька. Благотворительность ул була мәчет эшләре, дин мәсьәлә, дин эшләре, шулай ук общественный нинди интернатлар, вот, разные это. И, соответственно, милли Э, как бы мәдәниятен таралту шул була да инде шул собрание ул бар да без күрсәтәбез безнең берлегебезне татар берлегебезне Еллык утырышта чыгыш ясап, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Данис Шакиров, Мордовия татар эшмәкәрләр клубы эшчәнлеге күпләргә өлге булып тора диде. Мордовия республикасындагы татар эшкуарлары, татар эшмәкәрләренең клубының эшчәнлеге ул әлбәттә башка төбәкләр өчен үрнәк. Әлбәттә, э, татар эшкуарлары, эшмәкәрләре Укучылары эшчәнлеге дигән вакытта ул тулы бер челтәрне барлыкка китерде бүгенге көндә Россия күләмендә. Безнең инде шактый менә Мордовиядә, Ульянда, Пензада, Удмуртиядә, Сарытауда һәм башка төбәкләрдә әлеге менә шушы оешмаларның эшчәнлеге ул халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйларда гына түгел, узган елның, әлбәттә, 7 нче майдан 8 нче майга булган Фаҗига менә Курган өлкәсенең Йолдыз авылын торгызу мәсьәләсе. Без әлеге авылны торгызган вакытта иң беренче чиратта үзебезнең татар эшмәкәрләренә, татар иганәчеләренә мөрәҗәгать иттек. Әлбәттә инде, һәр башкарылган эшнең уңай нәтиҗәлелеге ул бердәм булып эшләүдә. Диния назарәте дә һәм башка татар оешмалары да, алардан булса да, Татарлар эшкуарлар оешмасы анда. Без бергә итеп матур гына җыелабыз. Тезибез әйбәт итеп планнар и, әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, бергә итеп шуларны тормышка башкарабыз анда. Аллага шөкер. Бүгенге утырышка төбәк авылларында эшләүче укытучылар да чакырулы иде. Шуңа күрә эшмәкәрләр мәктәпләрдә ана теле укыту мәсьәләсен дә читләтеп узмадылар. Ә бу тармакта проблемалар җитәрлек әле. Татар теленең дәресләрен бездә кыскарттылар. Бездә ике дәрес буладыр, язу дәресе, бер дәрес уку. Китаплар ман тоже бездә бер косяк кыенрак. Чөнки бездә укибыз рус телендә укыта торган мәктәптәге китаплар ман. Ул безгә кань авыр. Безнең дәрес китапларыбыз бар, ә эш дәфтәрләребез юк. Шуңа күрә безгә укытучыларга авыррак. Гөлнара ханым сөйләгән проблемалар һәр мәктәптә дә бар. Шуңа күрә утырышта катнашучылар милли мәгарифтәге проблемалар, татар теле дәресләренең санын арттыру кебек җитди мәсьәләләрне укытучыларның республика форумында күтәреп чыгарга тәкъдим иттеләр. Мордовиядән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.